Karibu sana Janeno Maroma Rembo TV. Kawuono odiechieng' machielo ma Nyasaye oseyawonwa kendo en Friday ma jaber ma kendo koro wan gi wendo ma wakelo ma wadwa go kode mbaka e chenro mar mane ok ing'eyo. Janeno marwa mar Mbwa TV kapok achaw kata kapok adhi mbele, daher mar mondo mi aparni ni subscribe e channel marwa mar Mbwa TV. Ma e kama ibiro yude mbakni kendo ibiro yude wechego matuch kata kendo sigana kata mbaka ma ok ing'eyo, mane ok ing'eyo kendo ma samoro ne ok idhi ng'eyo. Koro kae kete mana e Rembwa TV ka, subscribe kanyo inyalo followa e eh, social media obed Facebook kod TikTok. Wan mana e Facebook, TikTok kod mana YouTube kende. Kiluwowa kuondego waduoko ni mana erokamano. Kata kok adhi mang'eny kata kapok achendi ahinya gi mbaka to we mondo akelni wendo ma kawuono. Wan kaendi gi wendo ma ma ma en jakomedi en akia ni ower akia ni wer be ower akia ni MC bende en MC koro ang' nonyiswa ang' no introduce nyinge gi gimotimo gi tichne kata kamano to machiegni karibu sana yes uh.
asante sana idhi nade ratego adhi maber eh.
amor kachopo Rembwa TV kawuono eh. Yeah. In jalejo.
Wuoth rabora but achopo. In jalejo.
Ah? In jalejo. Ah. Eh. Gite watimo ajalemo mm. koro kata lejo be ma lemo. Ah.
Eh. In gi osembo e wiga. Ah, ma, ma to gine mar juogi. Eh, sasa mineno ka rwako gudu ni, eh. mano ng'e ni juogi. Ma gima nolamne. iwinjo mae mano lame gi kwere kisewinjo ni kwere olame mobedo piny koro mae ma jodongo noleme
Aa, ma en juogi mano lame mar tich weri gi gagi ok en nek e gagi dong nek
otherwise kapok wadhi mbele Inyalo nyisowa ni uh, in ng'awa kod oa en ng'a? Ikeya, inyalo introduce yourself. Yes. Kitiyo gi gineno. Yes, ne jawinjo mar Rembwa TV, an iluonga ni MC Kodoa wuod Nyakisumo. Kata kendo inyalo luonga ni dichwo malelo mago dhako gi dhoge. An awuon, I'm a comedian as well as an, an MC. Wer be wawer, gigo te watimo. Tek ne ngima sudo. Oro, in we in in in gi wer mane misegolo sani? Ah? In gi wer mane misegolo? Asewero, wan wawero Angla English version. Angla English version. E gik mwatimo.
Okay.
Yes. Aya, introduce mawer achiel kanyo endo ka wadhi mbele. Indae kache ben today. Banjo flow to wino. Ae kache ben today. Banjo flow to wino.

mago debe tupu yeah. yes igeni bana ya Ma, okay na yan it is true ah, ah koro igeni kila okay kizungu to nitie kaka nitie ah, kaka ah, sound debe tupu debe tupu kizungu na ndio maana empty container hey. yes kodoa nyaka nyochi chak loko wende jogi e gi gi kizungu mm -hmm. challenge mane mineno nikech ng'ato samoro nyalo loko ne wer koko doa yes. nyalo nyalo dong jogi nyalo sui koso kindi gi artist ma itiyo godo gi osebedo nani Okay, thothne mm. gima timo okay, su su no mm. to pok aneno artist ma mamo suwa mm. to bende luwore hmm. ni kwong ng'iyo be chunya artist ma chunya artist miloko wende mm. mokwongo mm -hmm. but you know in the other way hmm. artist ng'eni madwa suwi ni loko wende gi kizungu mm -hmm. bende seche moko maybe iparo ni onya paro na nikech sama iloko wer mhm. is one way of promoting that song yes. iwinja mhm. nikech sama dhi aloko wendi kaka kachucho mhm. aloko wendi gi kizungu iwinja ng'ato dhi bedo gi interest mar mondo mi owinj werni the original version of the song midhi yudo ni most of the idhi yudo ni ng'ama pok owinjoga werno idhi yudo ni most in the comment section to siko ni ma en wer mane ma en wer mane meaning ni obedo gi interest mar ng'eyo the song the original version of the song mm. so is one way of promoting mm. promoting, promoting the song koro koro ok en to destroy koro ing'e gima timo uh -huh. mondo mi the, the viewer uh -huh. obed gi interest in that song uh -huh. obedo gi some comedy on, on it iwinjo uh -huh. obedo gi some nikech idhi yudo ni mostly uh -huh. sama translate my songs yes. tatiyo gi direct translation uh -huh. iwinjo uh -huh. direct translation maybe ng'ato nya weni maybe sama tiyo gi direct translation ni uh -huh. yes kizungu to thin kuoma ndi uh -huh. but nitie moko ma kata ng'ama kizungu thin kuome uh mhm. -huh. ong'eyo ang'eya but koro atiyo gi direct translation mar mondo mi at least obed gi sam yuma uh mhm. -huh. on it mondo mi ng'ato obed gi interest mar winjo uh mhm. -huh. that song sama wanti to gima ng'ano loko kamani be kama eka kentie adier yes. iwinjo be kama eka kentie adier koro kodhi kata oyudo ka opogore ka entie but yuma na emomiyo ng'ano timore nade omanyo the song yes yes koro mari gima temo timo but uh, most of them wantie gi mose con congratulate mose appreciate uh mm-hmm. -huh. the work that you did for me good thing you don't by the way have also other artists my band request ni okay do for me the challenge do for uh -huh. me the mm-hmm. challenge do for uh -huh. me the mm-hmm. challenge uh -huh. but uh, up to now but more mamo say sio ani kama kama kama mano to pod pok aneno but most of them mm. gin mana ma request for the challenge of their sama, songs. Sama ng'e nikech eh, koro nyaka ji to kombi mar mondo mi lokni gi wer. Yes. To samoro nitie rap kami artist ma onge ng'ama ong'eye. Mm -hmm. Challenge aina gi yudo nikech samoro be ng'ato dwa ni mondo ilokne to kiare, mm -hmm. odwa ni mondo samoro bende otim advert ne through in. Mm -hmm. Ichaje koso itimo ne atima gi chuny maler. okay, anto most of the giga matimo. Mm. Thothgi masetimo, adiri to ber, thothgi masetimo to thothgi asebedo katimo nikech ka support go mm. ha support go ng'ato mm. koro in ewuone makier mm. ni okay ng'ani otemo timo na challenge at least otemo support otemo landa matin mm. in ewuon gi chunyi ma iye mm. inya wacho ni okay waorni gimoro ma kama at least itim go naye inyiewo go pi modho nikech duol tuo sami timori nade mm. sami wer duol jatuo Samoro koro na mar pi modho no baka o katamra. Wanga biro ma approach ni kodwa adwa ni mondo timna ma echo achuli.
Ka in gi chuny mar chula, hmm. ambe kemiya pi modho adhano. Eh, adhano to ambe mano that is part of the job. Okay. Ka in gi chuny mar chula then is okay. Uh, yeah. But ka in nono, yes. lwiti ni nono, hmm. wuora ok inya ng'eyo, anatimoni. To chieng' moro maybe ka Nyasaye wacho ni okay, idhi maber, Nyasaye wacho ni wami gimoro. Mm. Miya miya kodowa kodowa kawo. Mm. But ok achaji. Mm. Eh. Um, nyaka nchi chambe kumaye bo. Nyaka nchi chak tijini. Mm. Gini okichak uh, eh, gini ende mara loko wer nyoche kichako. Mm -hmm. Iye, e industry ka isebedo marom nande koso mana loko wer ni ma uyudie. Ema nyoche ibiro ti para para ni an koro. Ya piny to wajo ni anada chako loko wer. Eh, hey, kachucho.
Mm. industry ka asebudhe.

but no ok en nyodonjo industry ka nyoro maybe tacha pimne janeno mbaka maybe tacha mar donjo industry mm. ema maybe thoth ji nyorieny to kachako loko kizu but asebedo industry ka milima na mabonde asethagora kachucho mm. since achawach ni achako industry ka achako act gine acting ma serious kata achako timo comedies ma serious achako timo gi since 20 2017 mm. 2017 mm. machaka koro ma serious kabisa mm. wathagore piny Migori aparo ni inti ng'eyo ana kia pimnwa e mang'isi eh.
wadhi piny Migori mm. mwadonjo nyaka e group moro wadonjo e group ni mwachako acting waact e group no wajoy wa request them mar mondo wajoy mwachako acting kodgi waact films kar kanyo no mochopo kumoro machiel mowacho ni koro nikech macha no watimo movie yeah. gimiluongo ni movie yeah. aparo ni jawinjo ng'e gimiluongo movie yeah. to gi comedy yeah. koro watimo movie yeah. in that wachako waloso kendo yeah. in that group.
Group. Koro wadhi walos group ma ni okay, that group ma wantie ni en mar mu yes. movie. Yeah. But koro walos moro mar matin moro mar kome mar comedy. Mar comedy. Koro mano watimo mana mar comedy kende. Mm -hmm. Iwinjo mana mar comedy. Eh, mar comedy short clips ki ango ango mondo mi omed pro promote wa. Mm. By the time mag leaders of the group nono ni okay, jogi ochako loso group gi moro kendo mar comedy. Mm. Nodhi oriembo nyaka group no. iwinjo odhi ofutwa oko e group e grubno ka guogi mm. wacho ni bas waloso comedy mar ji adek waloso comedy mar ji adek mm. baba notamore mm-hmm. ogolowa but pod wa struggle wa struggle migori wa struggle migori mwatemo nikech mwatemo seriously mm. wapi igolo pesa e mfuko igolo pesa e mfuku ng'ama chuli onge nikech ing'e sama ng'ato maybe seche ma ng'ato ne kitimo gigi mm. ng'ato nya wene yo maybe ng'ani nigi pesa mang'eny yes. ng'ani winjo maber to kia niya yeah. seche moko iyudo siling pradi prabich yes. ikawo prari iketo ka uh -huh. ikusanya e maybe for one month uh -huh. ikusanya ikusanya ng'ato be kusanya kocha kok utimore au struggle ugolo godo video mm. video mugolo ni be kuma seche moko dhiye Hakuna. Okay. Ineno ni magi jogo ma pok owuok, jogi pod kiare. Yes. The problem en ma, ma, ma inyo industry mar Kenya. Hmm. Ni ng'ato ka pod kiai, onge gi interest mar ng'iyo giri, kota gino mit, hmm. kota gino chalad, onge gi interest mar timo rinad. Yes. Mar watch that thing. Hmm. Koro mane omi ineno ka most, joma pon ne piny mondo wuogi tek. Kech iloso gima mit adier moyo kare joma ni malo to ng'ama dwa ng'iyo giri ni akon. Okay, eh koro mane wase struggle mwa juu Kisumu ka. Hmm. Kisumu ka watimo acting. Work seriously. Mwa donjo wa wawuok mwa dhi wadonjo nyaka TV ma iluongo ni Lolwe TV. Hmm. Baba jachien bede kanye?
Koro iko lore. Jachien bede kanye? Wadonjo Lolwe TV mwachako koro wachako kelo videos wa watero Lolwe TV. Eh. Obedo wacha kiani for kiani gin week two weeks kose one month. Dwe achiel. Eh. Tok dwe achiel Lolwe TV punglu kwangala olor. Koro kama niwe ni geno nitieno. Eh. Geno rumo. Nyota olotho. Nyota otho.
Iwi. nyoto otho mm. tok ka nase bire ma nyoto otho mm. jok ma notiyo godo e grup te punglu pwangla okirore e ote ng'ato ng'ato kochwe ha mm. okirore e ote dong' olal babo chopo kuma koro chuno ni koro chopo kumoro midog wach ni koro gini to nitie remo koro luwore ni nitie remo mm. chuni ma kumoro koro ni koro kach koro kama ochope ni item gi yore te koro atema tema gi yora kenda wuon ang'e ka bede dhi kata ok timra mm. ok dhi mm. manya koro chop kumi na chope ni mm. atemo mu atemo acting kingi adier videos mose ak gin ma dabar mm. FLS giri mm.

onge koro chuno ni koro struggle koro atemo ndi ma koro abedo piny wacho ni akoro nyasaye koro kuma ochopo ni ochal nade mm. ani ah, koro gini ako ah, ago amora mama koro bi yes e kama koro paro nobiro wacho ni koro gima tim mm. anachako loko angla kizungu to paro mar loko angla kizungu ni en gima nitie gima kaka paro nobiro uh -huh. en ni ndalo ma nan migori nwago gande shows MCs MCs gin watimo gande at least wadhi gande show gi osiepna moro is my mentor by the way oh, yes. ng'eni ng'ama opuonji nyaka itimre naye mm. nyaka ipar en mano miya courage mar wuoyo e mbele ji and uh, by then nopod onge courage nopod act but courage inya act mm. but courage mar wuoyo e mbele ji yudo kitimori nade yes. ionge go but koro rache mag ayuno no mm -hmm. en eh, japuonj mano miya courage mar wuoyo e mbele ji mm -hmm. iwinjo ka wan Migori koro ndalo man watiyoga kode iyudo ka sometimes no kiketo wangla nikech wan thoth watiyo ga go wangla jawa mm. oketo wangla kata e town kumoro wago arambe moro mm. to kete dong eno wangla tiwero gi dholuo mm. tawacho ni okay koro gima tim mm. kwa entertain godo ji aloko wangla gi kizu mm. kizungu mondo wawinj ni koro gini kiwere gi dholuo to koloke kizungu mm. owuok na owuok nade koro iro seche moko ilogo wang' like zongo owuok opogore seriously koro ji tore mana gi nye gi nyero nikech gino owuok mobamo bamo bamo bamo bamo ma koro kata yore malong'o ok ene mm. koro ji tore gi nyiero koro ema dwa bedo piny dwa ni okay gini ne watimoga live ndalo mane wadhiga e functions mm. watema ne time Takete mbui aneno cha ochako nade koro from there ne machako gi song mar Odongo Swag aketo kaseketo Odongo Swag dogo dogo ema bang'e aneno ka at least reaction eh, reactions mag mag mag fans mm. nodhi obedo malo kabisa mm. eh, nodhi obedo malo kabisa koro through that ema bende ayudo some of my fans mang'eny ko request ni timri nade mm. miwa mar inda osiepe inda okay. yeah kanyo madhi agolo go mano okay.
janen waro mar Rebwa TV pod wan kaendi mana kod MC Kodowa wuod Nyakisumo dichuo achiel mano adwa ni mondo MC Kodowa opakre ni mogik ka koro wadhi e break mana ka wakawo break no MC Kodowa Ara ni mondo ichwad pakruok ni e, e screen no endo ka koro wakawo break. Bang' mano endo janeno marwa mar Rembwa TV wadhi duogo kendo wadhi neno mathoth ni to kara koro MC Kodowani kopo ni en kende mondo uh, bende onyalo chiwo namba mondo wang'e mathoth ma wanyalo ng'eyo kuome mana ka koro wadhi kawo break mokwongo. Erokamano. Yes, an iluonga ni MC Koda Wuod Nyakisumu, nyathi kich kod tek wika ma the confused element, chairman ma jotere Nyanza Republic, jok moko luonga ni Ando Andolo ei mama. Nyakwaro sa soko soko diel lelo siko mani mer. Kata kero tinya luonga ni Omi Liz boch moro ka monto, ang'e koni kena koni. Ago gine ne bungu no liero, son of mushroom kata kero tinya luonga ni Wuod Obwolo, dichwo malelo mago dhako gi dhoge. Thank you so much.

Mana kamano janeno mar Rembwa TV, Rembwa TV duond onagi. Mana kapod wan e chenro mar mane ok ing'eyo pod wadhi mbele kaendi kod MC Kodowa wuod nye Kisumo kiang'a andolo andolo go gine ne bungu mm. ando ang'o migo e bungu ah ah mano mano mano gino ng'eyo do ng'eyo ne ang'i koni kendo ai koni go gine bungu liero koro gine to ine ming'e itiyo gi wiyi kanyo ndo na akili juu akili juu mtu wangu yes koro wuod nye Kisumo yeah Um, nyaka nyocha idonj koro industry kae mm -hmm. ma ichopo kuma koro intiere ni endi. Yes.
Uh, ise ise yudo ng'ato. Ose ni ise yuto ga kata ka pok ni chop. Ah? Ise ama ah, ah, iwinjo ka chucho. Yeah. Kanyo ndidwa ketho na chiro. Kairo ketho chiro kanyo kaidwa ketho e chiro wawe kanyo Okay, to line rom nade nyaka nyichi nyaka nyichi donje industry ka. Uh -huh. Adwa ni mondo ipimnwa ni in kaka koro nikech ni ae ngima mar bedo ma ok ibedo celeb. Uh -huh. Ha? Uh -huh. Koro sani in celeb kamoro donge? Uh -huh. Koro ka, e ngima mar celeb ni ngima teri nade kod wana dada gi eki. Eh, maka chujo line line ball baba. Line ball. Line
line ball. Ang'o mok timre? Line bor.
Eh. Baba celeb ni matek. Aha. Ah celeb ni matek ba. Eh. Eh celeb ni matek. Ah ah. Tiyudo niya. Mm. Line mineno bor ni. Mm. Gin thothne jok mineno riedo line mineno riedo. Mm. Thoth gi riedo mane gidwaro ging'e ni pesa ng'eny. Ng'e ni pesa gidwa chiemo. Iwinjo line bor man joma dwa chiemo. dwa chiemo omiyo kok itiyo gi wiyi mm. mane omiyo ing'eni chon pod awinjo niya mm. niyo ni celebs kia otimore nade kia celebs kia timore ng'ane baba gini en gima bira bira kende
jogi bira bira kende to kok itiyo gi wiyi itemo nyisowa ni inbox opong' inbox opong' to koro tiya tiya gi wiyi kendi baba
chakore nade ah, miwa mbaka miwa tips chakore nade inbox ka e inbox ka mm.
kae miwinjo niya mm. kae kama iserie live iseri mm.
ba in kare tugo
miwa tips kae kama iserie live mm. sewinjo niwinjo ka chon kiwacho niya mm, mm. ni joma chuo ema timore nade ema sero nyi ema sero nyiri but koro sani mm. aseyudo ka in celeb mm. to kata in dichuo mm. in ema nyiri se kodo
an celeb yes in nyako mm.
donje be inbox na mi example iwinjo hi eh ochaka ochaka chaka in, eh. in celeb an an celeb koro chako hi hello eh
in a celeb eh. ok adwa ni mondo uh, ginene akethi eh. koro awuo ka celeb don eh, eh koro

WhatsApp kanya mako conversation chake. Mm. To mada kama tin kiao sasa tunaweza meet tufanye content. Ngama do idwa meet wewe fanya content. Tuongee gima mama content mwe kwa karkae magigi chake kachu koda koda koda wanyiso ni semi isemiti nyiri adi amita ah, semiti gi mang'eny wuora ni wacho content gi but koro ka koro padhi ayudo ni paro opogore gi paro mar content mm. baba dong aweyo wuora ah, ah kodoa Pata ni okwadhi keto. Oketi.
Yeah, ma oketi.
Ma ndi wadhi mute. Yes. Nyiswa ni a Eh, msero me guest gi ji adi guest house. Ah, Ma koro wawuo man to man. ah, kanyo to podi.
Kanyo to Koda podi. we Ase- panda. Asero me guest.
Gi ng'ata di. Be ok e guest e oda. Guest e oda.
Msero me Okay, guest. E oda. Eh, E oda. Eh.
e oda ng'at achiel ma nan godo kapok atimora nade kapok abedo celeb mm. ema pod an godo nyaka chop kawuo odola wadhi block min odi ok dhi neno pattern
onge sida wacho niya ng'at achiel ma nan godo kapok abedo celeb ema an godo nyaka chop kawuono but osiepe mang'eny nyaka ma nyirigo to an godo kaka an godo mang'eny kata kipenjo gi sani osiepe ma nyiri an godo dabal but gima watimo mopogore gi ma gima watimo mopogore gi ma watimo industry ka to onge. Maonge ng'ama iseromogo? Ah, ah, mago onge.
Eh, pichni mioro e WhatsApp gi. Ah, mago to nitie.
Ah. Pichni mioro mago nitie. Ah. Mm. Koro oseseri. Donga nang'isi maber ni osesera. Eh. Kare in sama nang'isi ni wachiny nyamani ok iwinji. Okay. Sama nang'isi ni nyiri sani sero chuoni ok iwinji. To andak sera. Andak sera. Andak sera. Eh, babi isebedo celeb. Oh. Ber celeb mondo ine gik mang'isigi. Eh. Yes. Koro celeb mano mago achiel kuom challenges ma kara celeb bende kale. Mage challenges ma celebs kale to shida ne ya. Mm. Seche moko kale challenges go. Mm. Kiwe ni thoth jogi ang'isi maber ni biro ka weni in gi pesa dabal. Mm -hmm. Iwinjo. Mm. Thoth jogi weni in gi pesa dabal. mm. seche moko be ninya romo gi moro mm. iwinjo mm. ong'e ni ma ja pesa odhi chamo dabal to koyudo mm. odhi yudo ka ng'ani be pogore kara kaka expectation mare mano paro mm. opogore kod ada wuok kodi ka koro MC samoro post in ka in ka inda in ka in, in event madongo dongo gi mm -hmm. ng'eni ma endi attract bende nyathi ma nyako ng'eyo ni loso pesa yes sama iloso iketo gini do ng'eni kele machiegni kodi wapi? mm -hmm. Inyalo pimona ni en pesa nitiere oko kacha chande koso en aena nyinge mutemo gero koso ang'o matimore?
Okay, luwore kaka intie mm. Seche moko be temo push nyingi mm -hmm. but pesa idhi yudo ma pesa maybe koluonge functions mm -hmm. Seche moko idhi e function mar ng'ato iwinjo mm. ok inyal expect pesa malaji kanyo mm. iwinjo dhi e mm. function mar ng'ato seche moko be nikech wan kaka wan fans mag ajawa mm. iwinjo to ajawa ne ema wane wadak go e piny ka kae koro chuni nyaka ibed machiegni gi jo aja jo ajawa gi iwinjo nyaka ibed machiegni gi jo ajawa gi nikech in fan ma ajawa gi miere ema itimori nade mm. ema ibedo bute but mana functions moluongi ok mage functions miyude pesa to mm. functions moko luongi e. mm. midhi adhiya kaka fan imbe seche moko sama ng'ato onena onena kaenda mm. ng'ano dhi kanyo kaka ng'awa kaka fan Mm. To ambe kodo adhi kanyo kaka ngawa, kaka fan. Onge tich motera kanyo kaka imi tich moteri kanyo. Onge. Onge. Koro wate one fans. In kaka MC Kodoa. Eh, nini eh, e industry mar uh, ajawa. Donge. Uh, let's say let's say ni idhie idhie ajawa kata in kaka koro sani endi. What is your expectation nyaka ni ibed celeb. Ang'o ma inyalo wacho ni an kopo nanyalo bedo kama kama kata anyalo timo kama kama kata ka Nyasaye nyalo keta kama kama kama to adhi ng'e ni adhi bet sawa mm. nyaka chieng' kaka MC Kodowa. Ka Nyasaye otimo na in expectation mari e industry because inida beta beta ni na ina kanyi loko mana wer kende hey. Eh. nyaka chieng wer uh, ah. what is uh, your er, er, er, er expectation mari nyaka ni donj ka in gi kwano mane nyaka adonje jawa mm. tiende niya kata nyaka nibed mc ang'o midwaro what is your expectation okay mm. wan gima thothne mwatimo yes and uh, my target kabisa mm. en mar mondo abed brand mm. ma at least nya lando gik moko uh -huh. such like things uh -huh. wabedo mc se functions mopogore opogore uh -huh. mane nikech thothna tija maduong' matimo en tij mc mm. iwinjo mm. e industry ka mm. tij mc koro ka nyasaye nyachopa e kiwango mm. ma bed brand moro mm. mwanya lando godo gik moko yes. kamano kama ose like thing yes. anya mor sana okay yes koro in idwaro mana ni mondo mi ibed brand idwa ni igero brand eh gi brand ne magero mm. at least mondo achim through the brand okay yes e industry ka ng'ama igombo mar mondo itigo kaka MC mare mm? mara jawa Ay, baba. Baba.
baba. Yeah, yeah. Okay, okay, tiene ba wondre. Eh.

Mm. But gisani to kadipo ni omi chance niya, ka koro wach ni miya chance niya, kod wayier kata achiel mondo idhi chak tiyo go sani, mm. ok adhi adhiya kainda.
In kaka e piny ka en pe pesa Hmm. Ikone dhi kaindo malo. Inyalo reto nade jowangla? Style migo go angla sani gi angla manigo chon. Mm. Sani ng'e ni nitie kaka igo angla mopogore. Yes. Gi angla manigo yo chon kani itweyo kondo. Mm -hmm. Rate mari chalo nade? Okay, sani owangla migoyo sani iluongo ni modern, owangla modern. Mm -hmm. Emigo sani opogore gi machon. Mm -hmm. Chon cha ok ing'e ni gin thoth bunde kia ipango besende, mhm. ipango kia kreche. Yes. emi gine but yes.
sani uh mhm. -huh. system migo godo angla uh mhm. -huh. opogore sani seriously uh mhm. -huh. to donjo gi mtindo wa kisasa yes. kikelo gima chon ng'eni gini be generation luwore gi generation uh -huh. kaka generation dhi ka gik moko timore naye okay. kaka change uh -huh. ma be an sure ni 20 years from now wangla migo sani ok midhi go mbele mm. yeah koro sani wangla modern migo sani ni opogore Mm.
Mm. Ang'o momiyo um, ang'o minyalo nyiso upcoming artist kata MCs ma piny kaka koro Gianni? Inyalo nyisogi nade nikech uh, eh, MCs kata artist inyalo yudo ka ng'ato pok odongo. Un MCs kwanza ng'ato pok odongore ahinya lakini mm. oketo expectation kata tegemeo mare malo moloyo kuma entie. Huh? Ma iyudo kata ka samoro nitiere ja artist moro man piny moluongi e show To nyise ni bwana, an gi sota moro kama tin. Dang' ibi timna hyping. To nyise bwana, an an MC maduong' mok anyal biro. Mosu samoro kaka koro nyingi oselos kaka koro in. Ang'o minyalo nyiso ng'at moro ma a piny? Okay, gima anya wacho kachucho, Mm. industry ka sapo nitie industry ka. Yes.
We keto sunga malo Mhm. mang'eny. Mm. ae to iketo expectation mari ni bedo malo mang'eny mm. mang'eny iwinjo ni in ka ng'ato luongi kumoro yes. tikone bei ka gima idwa dhi nyiewo dhiang' mm. iwe ni tieko dhier mari mm. apana mm. ti kaluwore gi level ma intie mm. to bende kata ka intie level machielo mamalo ahinya to bende kata piny ka kae be pod itimo naye every set nikech piny kae kuma itimore nade e kuma iaye koro for all the upcoming artist mm. obed ni en jawangla obed ni en mc Ang'isi niya, chia kode to ywale ywa level. Expectation mari be kik iket expectation moro mang'eny moingo level mari ma intie. Iwinjo? Nekech kata an sani yes, an MC, ok atamora, an celeb ok atamora. Yes. But artist man piny gi te, atiyogo. an onge atis mok atigo mm. atis moro amamo luong adhi atigo atimora nade ok atigo tieni ok ayiero mm. nikech idhi nena ka maybe an ka inda mm. seche moko cho idhi nena ka an kodongo swag seche moko idhi yuda ka an ka lawi ya kabonyo piny ka seche moko idhi yuda seche moko an gi dadi super an gi ji mopogore seche moko an go this toto idhi yuda cho an gi papati seche moko an gi fredi jachiga koro gigi an kumoro amora no

Mae aparo ni owuok eh, en gimoro aparo ni 12,000. Ae to king'iyo Odoa sime ni 12,000.
Ah? Manyien koso moseti? manyien Oh.
koro Mm. koro kidwa use sani Mm. aparo ni ause gimoro siling elfu ang'wen. Mm. Janeno marwa ma simo mar 12,000 kik wiyi wil. Aha. O- o- Oyatore ma kabiro. Otore sadi. Ae to an gi machielo no endo no. Mm. Ma irini be kidwa use sani, mm. en aparo ni en to pod onya ringe range mar siling gima siling elfu abiriyo. Koro kiliwo mano gi lepa marwako gi. Bende ma ok kal gima siling ma siling mia di mia ariyo gi piero abich. Magi siling ma siling mia achiel. Iwinjo? Plus ma bende siling piero abich. Kod ok ichop kata 50,000 yawa. Ah, ok achopi.
Network mara ni piny baba. Mumama moro samoro sani koro nini kani loka. Digo mondo mi ng'ato kawi. Ha? Mumama. Mama.
Mm. Ka pesa nitie. Yeah. Ai. Pesa mi man.
Mana ka watieko janeno mano mare motimi. Winjo maber koponi ng'ato nitie manyalo kawo kodowa. Okasiri piyo piyo nikech pesa eme manyo.
Pesa eme manyo. Mm.
Dwangi siga ne ya. Mm. Mane kaka nikech apart from MC bende an chairman ma jotend Nyanza Republic. Mm. Tangi siga nitie gik mwatimo. Mm. Kitambo water mm. iwinjo mm. kitambo water ng'ato mm. sani terwa modan. Oni oda, tero moda. Tero moda. Modan. Mm. Wang'iyo ng'ama watero mm. nyaka wa make sure ni at least chuore otho mm. to wegi geche moko minya riembi kata minya cham. Kodwa yeni paro na kapok itieko. Eh, y- e TikTok kaendi udhi live. To aneno ka ji uso. Yes. Uso dhi nade kodu?
Ah, uso dhi maber.
Imbi ine uso. E ama uso tija mar ter. Kodoa.
Iuso ang'o? Eh, Wacho wacho adier. Alando tija mar ter e gima lando. Ewinjo. An kaka jater, chama ma jotich Nyanza Republic, ka nitie kata ng'ama nena sani, ineno miyo moro ma chwore otho, to we gi geche moko minyacham tafadhali inbox ha mondo mi ami jater ma nyachamo gigo owe gi plot moro minyacham inbox ha ami jater ma ka owe gi mwandu mang'eny moingo kiasi to kanyo ne mabire hmm. mowe gi mwandu mang'eny moingo kama mwandu ng'eny ahinya to kanyo ne madhiye kama bet nitie mwandu matin taoro joga dhi bedo kanyo nikech ok gima mokwongo first of all gimomiyo sani waloko chike mag ter ok inya bedo ri ni an kaka kodowa sani athagora e oda kendo adhi achaka thagra e dala ng'ato Kwani wiye rach? Athagre wadhi athagre dala ng'ato. Sani watero kuma pesa nitie. Waheroga timo gimoro rembo TV ka endi kodwa sani ka koro watieko. Adwa ni mondo inyis janeno marwa wach achiel mar comedy. To mix wach no endo gi gi, gi, gi rembo TV. Mm? Ka koro watimo summarizing. Mm. Mm.
Okay, we uh, gima titimo wawa agine kizungu mara mar class ariyo tam tuni. Eh, ya inya tiyo Yes. kizungu.

different part country coming inside Rembwa TV. So no any TV station like Rembwa TV. If you not tune Rembwa TV, then you not know the TV that you supposed to watch. Thank you.
Janeno moro mar Rembwa TV mana ka koro watiyo kone wan kaendi kod MC Kodowa wuod Nyakisumo. Uh, ah, ndolo andola ago koni kendo ago koni kiachia thotemere nade bungu. Ka koro watieko kawuono chenro mar mane ok ing'eyo. Mana kaka nonyisi ni iluonge ni MC Kodowa, inyalo luwe e all social media handles kendo inyalo miye tich, otimo tich mar MC. Obed arus, obed liel, liel nok awinjo kowacho. Eh. Gin te oh. kachucho. Ng'ata ng'ata, okay, ng'ata ng'ata ma nyabedo garus, mm. watimo arus. Mm. Watimo indo events, mm. birthdays, mm. obed kata liel, MC yes. mar liel. Yes.
kata ka ne tich moro amora ma en MC okay. mane kama wafite inyalo luongo MC Kodoa kata inyalo inbox e TikTok mare ma, uh, ma en mana MC Kodoa kamoro amora entiere MC Kodoa kendo inyalo miye tich minyalo yudo ka ni koro kuma wachope janeno marwa en mara mondo mi wasupport jogewa emomiyo waluongo ni Rembwa TV duond onagi magi rembo magi jogwa kendo magi jok ma un godo kata e diere kuonde ma untiere nyaka next week tich abich odiochieng' machielo kawuono bye thank you